Zvomusangabiri ndimusangabere ndino ndega moveti. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ndio yaiti misangabere iyoyo. Vazvinonzi izvo. Jacob anosvika pakunosenza zvakasimba for seven years dzaakanga atemerwa haana kana kumboti ndibvisirei izvozvo chete zvobva zvaratidza kuti vakomana vana baba kana vakadzi vachinge vatogwa kudzimba dzavo vanodhizevha kubvisirwawo pfuma as a token of appreciation kuvabereki vavo Hazvina kutangira patiri but pane kwazvakatobva and it's biblical. Hapana chihedheni chiripo zvakesari kuna kesari. Ndakazonzwa vamwe vaakuti hainini ndiri mukirisitu handiendi kana even kunosungira chinombosungigwa chacho chii But iwe watenga mbanje kumunhu ari kutengesa mbanje mupe mari yake dai wanga usingadi kutenga mbanje nemari yaanoda chienda unodini unotora kwako kwaunoti ndokwadziri right but wanotora kunonzi iwewe bvisa masungiro bvisa pane vakawanda vakawanda neshoko ramwari but vachiita miscoti anonzi akarova 7 years mukomana achishesha kwete zvekutamba mwari ndokubva vamuropafadza pamazvo akangataurana nalabhan zvikanzi mbudzi yega yega ichabereka wayega yega ichabereka mwana ane makwapa ndezvako Agesi wati mwari ndokunochinja ndongoti chese changozvarwa negwapa chazvarwa negwa zvichingonzi kuna jacob changozvarwa negwapa kusvika vana vajacob valabhani vakatosvika pavakabhoikana kuti mukomanayo aakutotora pfumo yababa vedu yose aleluya aleluya aleluya aleluya anditi unemika kusvika vabhoikana kuti akutotora pfuma yedu ipi yes vazvinonzi zuva rekutambo rakazoti rasvika zuva rekutambo zuva rekuchato rakazoti zvino manje rasvika zvinonzi laban Haana kukwanisa kunopa Rachel kuna Jacob masikati machena rakacheka nyika like this but zvinonzi akamirira nguva yehusiku. VaJacob ndopa vakaudzwa zvikanzi Jacob chienda unopinda muimba yako mukadzi wako tichamutumira obva auyavo ikoko. Jacob ndokubva amirira with the expectations kuti vadzimai vari kuuya ende vachiuyawo zveshuwa ndokubva kwatorwa Leah uye ainzi ane meso akaneta ndiye akanopinziwa mumba meve naJacob panguva dzeusiku vakarara vese kusvika kwaedza pakwari kunoedza

Ari kunopedza zvaanga akatemerwa pane pakunopiwa mugove ari kunopiwa zvakaneta. Pane munhu ari muno nhasi anzwa netai mekuti anonosevenza agoita basa veduwe nesande nesande izvo zvezem preaching haapo ari kupiswek but zvaanonopiwa pakunoti wapedza kushanda zvakaneta. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Dai manga makanzwisisa ipapo mamhanya nemalove offering pano. Ndati wasevenza Sunday to Sunday, 6 to 6, hapana kana chiri kubuda chauri kunogamuchidzwa at the end. chakaneta chine meso akaneta hausiri wakugamuchidzwa zvakaneta iwe nhasi ndiri novo pano kuti ndimbobvisa mweya wekugamuchidzwa zvakaneta kupiwa zvausina kushandira zvawashandira vachizvichengeta Amen. Pane mweya uri kubata mukereke wekuti vana vatadza kutsudunuka pauri, mweya wokupiwa zvakaneta nezita raJesu. Ndinoti masikati masikati anhasi, piwa zvaunenge wakashandira, zvawakashandira ngazviuye sezvazviri, ngapashaye kana nemumwe chete achakuchiita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is good.